Ndo vhidzwa, a ni si kuvha muṅwe muthu, ni ṅwana wa Mudzimu. Vhana na vhafumakadzi vha Mudzimu a vha vhuiki. Vhana na vhafuna vhana na vhafumakadzi vha Mudzimu ndi dzi warriors. Hu na muvhi u hone vhukuma, u hone diabolo. U mona mona tshi nga ndaho i vhombaho. I tshi ṱoḓa ane ya mumila, Petro ya thoma 5 verse 8. U ṱoḓa inwi, ende u ḓita zwoṱhe nga maanḓa. U imisa pulane dzoṱhe. u khou ṱoḓa u imisa nḓila yawo na mudzimu ha ṱoḓi ni tshi bvelela ṅwaha na ṅwaha zwithu zwithihi hezwi zwa zwi tshi itea kha ini ni ri mulenzhe muthihi phanḓa na kundwa luraru u ya murahu zwithu a zwi sokou itea na tshithihi tshi vhonalaho tshi tshi shuma kha ini mara kha vhaṅwe vhathu zwi khou tshimbila a ni ngo tou ṋanga uri ni vhe na dzi bad luck zwo tou vhalela uri zwi tshimbile nga muvhi zwine na zwi vhona zwi khou itea kha maṱo ndi results ya zwi itiyeho muyani u bva muraho diabulo ndi kale a u kha athaka kha vhutshilo haṋu so arali tsho mutendela tshi dzhia muṅwe ṅwaha a tshi a tshi rula vhutshiloni haṋu na mutendela tshi dzula kha tshidilo tshawe tsha madimoni a khou imi a khou ni sea a khou ni vhudza uri miyaṋu vha vha vha dzi tshithu khotsi aṋu vha vha vha dzi tshithu ende ndi khou takala na ine a ni nga ḓo vha tshithu a ni nga vhe free a ni nga ḓo a ni nga ḓo phaḓa tshithu vhutshithu tshithu vhutshithu ni ḓo sokou vha khekhe yanga ine nda enjoya ndi a bulwa ndi muvhi ndi muzwifhi imani ni stende nga dzina ḽa yesu mirero 28 vs 1 muthu muvhi na wa sa pandamedzi u ya shavha vha vhuya vha nga ndawe sa ḓivhi nyofho a ri vhana vha mudzimu vha u hofha a ri sedze yesu ngadeni ya getsemane nga kha yohane 18 vs 3 ho vha hu na maswole manzhi vha khou ḓo mu fara maswole a swikaho 600 o vha o trainiwa a special maswole a roman army vha khou yo fara yesu vhusiku yesu a ri ni ṱoḓa nnyi vha ri yesu wa nazareta yesu a ri ndi nṋe a tshi tou ri ndi nṋe vhauma vhoṱhe vha tshi wela fhasi yesu o vha a tshi nga ndau ende kha ri ni khou ri ni ṅwana wa mudzimu ni khou tea u khwaṱha na vhomba sa ndau Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri khokhonyo ni ḓo vulelwa, humbela ni ḓo ṋewa. A ri humbele maanḓa ri kone u lwa na muvhi. Masole a swikaho 600 vha Yesu vha ri ndi nṋe. Na nṋe ri khou tou vhudza dzi nḓila dzashu. Na riṋe ri khou tou vhudza zwivhi zwashu zwa wela fhasi. zwi nga vha vhupombyo kana u solana zwi nga vha pornography zwi nga vha jealousy zwi nga vha kuhumbulele kwa zwivhi a ri imi nṱha hadzo ri ilwe nga maanḓa ndi hone muvhi a tshi ḓo ri shavha ngauri a ri kha ene u ḓo vha khou homba sa ndau jesus christ ra dzula ri tshi ilwa ri ḓo wina muvhi u wina fhedzi ro mu tendela i sa khathali uri u si sa khathali uri uri nndwa yone yo hula u swika gai kana ndi addiction kana ina miṅwaha mingana ni nayo tenda na dzula ni tshilo ni ḓo wina kha ri tende uri ri khakha ri tshi ambe tshivhi tshashu kha murena ndi hone ri tshi ḓo tshidzwa kha ri zwi ambe zwoṱhe ngori kha murena zwoṱhe zwi khagala kha ri confess dzi addiction yakobo 4 verse 7 luvhani mudzimu ilwa na diabolo ḓo ni shavha